Ez bi aşkereyî daxwaz ji te dikem ku tu bîye hevjîna serwerê Misrê Yûser Sîfî. Eger cenabê şahî û xatîna hêja derfetê bidetin, bila xatîna Zûleyxa bû çend roja ku Hizira xwe biketin. Derfeta hizirkirinê ya hey.

Bîst kîlo ne. Here, here wergire. Hîn pênc kes in? Belê ev pênc in. Pazdeh kîlo ne. Here wergire. Belê bo min tu pare nîn in. Xwe de tiştek nîn e? Her tiştekê min heyminê daye hewa da hîn germî bidene min.

Û ev bendatiya azadiye bû me. Hemî hêviyêt min ew in, hin bendêt xudayê êka nebin û bendêt kesekê dî nebin. Cenabê Yûzersîf, min çi tişt nemaye firûşim beramber para, evca genî min dê dea min bê beramber? Paya bilind, ew berî nûkê ji samandarên Misirê bû. Genmî wî demê bi dê demê bû desthilatê kar diket. Anku bi me bende da ku genmî bê beramber bidene min?

Dol demê hişkê saliyê ser te da beşkêno bideyne te? Ne. Ma mişkî vezanî dê hişka tî bi ser me dayêt. Banu ke tu bi tinê berpirsî jîn û jiyara xwe. Mirin bo min gelek xweştir e ji benda tî yê. Erê heger bendeyê hindeya xirab e, pa bûçil demê zengînê te bi dehan bende dikerîn. Û te hev tişt e ne digot. Ev e nexweştirîn tişt e di jiyanê da. Ez rojekê di xudanê dehan benda bûm. Ev ca çawa ez ev ru bime bende? Belkî tu vê çendê wê nexweşiyê bînî ewa benda dît. Her çawa bî, em zoriyê li kesê nakin û kesê bi zorî nadeyne karî. Rêzdar, ez jî bendek bûm bendê twî û ew ê gelek zoriyal me kirî. Hemî xelkê tîbe agehdar ken, bila siboyê li gora pana parêzgehê amade bin û dê li wê rê bendbûna ji mareka mezin ji xelkî diyar kem. Ew ê li bere çi bêjît? Ez jî nizanim. Bo vê zalamên genimî bê beran derkêşin. Me nevêtin rêz û buhayê kesê bi dayîne bin piya. Baş e sewerê hêja, ser çavê dixwim.

Misrê de çi milik bo kesekê nemaye. Heta ku xelkê Misrê jê bûye milkê desthilatê û hemî gencînê di perestgeha Amonê jê dibûne milkê desthilatê. Hemî samandar û zengînê di Misrê ji textê zengîniya xwe ketîn û nûkê hemî wekî yek in Misrê de û di yek sanin gel xelkê hejar û belingaz. Û nûke çima tirsî nemaine ser ayînê takeperistî û takeperista. Û nûke biryariya cenabê hewa ye. Ka dê gel van ji ma re zora bendeya vî samanî çi reftar ken? Her tiştekî nuket Misirê diheyî zêdehî pîrozîyeyî û zersîfî ye. Xo rîniştina Exnatunî ser kursîka desthilatê her eger tûy, tu wezîr û serwer û meznê Misirê yî, hemî desthilatîya destê te de. Her tiştekî tu dibînî baş e wê bike. Xo eger ez hemîya jî aza kem?

Serkirda xudan desalat serwerê Misrê ye. Eger hewet vêtin, ez dê vê tinêatiyê hêlim. Na, na, çi zorî di vê çendê da nîne. Eger viyan navbera her duwan da hebîtin, çi mifan ne viyanê da nîne. Hindek cara ez pisyar ji xwe dikem, Ma çi pêk dîya tîp evîna kesekî heye eger ez evîndara peristgarekî asmanî bim? Be li şirayekî dî ve dibêjim, eger ez evîndara Yûsivî nebam, ez nedibûme evîndara asmanî jî. Yûsiv ew alave bûye ez pê bibime evîndara asmanî. Belko evîna Yûsivî bû, bûye ezmûnek ku ez evîna bi diristayî bikevim û nûke evîndara bi diristayiya asmanî me. Ez nike xwe bi kardara Evîna Yusifî dibînim. Belê û hinde ca ez xwe dizivirim û ez bijma xwe dê Evînî hêlim. Çimkî ez ya wî me evîndara çêkerê Yusifî. An ku Merema Xatîna Zileyxa van gotina ew e ku cihê Yûzersîfî dilê wê danîne. Xudayê min! Te bi ciwanî û dilovanî û meziniya xwe hemiyê hemî parçeyên leşê min yê dagîr kirîn. Nû ke cihê çi evîndarê dî nemaye. Çi cara bi guman nekeve pîroziya wê evînê de, ewa berê te da evîna dirust. Di navbera evîna nizm û bilind de bazinekî hey her du kapêk ve girê detin bi mercekî. Evîna nizm nebîte rêgirek mirov ji evîna dirust û bilind yê bêageh bîtin. Tirsa min her ew çende ye ku perizgarê miş min toreb bî. Çawa dilekî da du evîndar hebin. Tu ya azadî dana biryarê de. Bes pa min diviya ez pêngavekê bi havêjim da ku vê evîna pîrûz bigihîn me ê. Hîvî dikem tu baş hizra xwe têda bikey. Xatîna min, te çi bersiv bi cenabê Exnatonî û Malikî heye? Yûsif pêxemberê Xwedê ye. Erê ma çêdibît mirov heş Xwedê biketin û di heman de him danebîte evîndarê pêxemberê wî jî?

Navê wî Xwedayê qencî û bereketê di xwe gel xelkê Misirê kirîn. Rojekê ji rojê di gencîniya xwe min pertûkek bo serwerê Misirê berêz Potîvarî dixwand û ev pertûke li ser pêşe roja xelkê Misirê bû û di pertûkê de hat bo nivîsîn, Rojek dê di ser Misirê de hêt ku dê terazî hemî hêne guhorîn. Dê cihê xanedan û samandara geliyê hejar û belinggaza hête guhorîn. Samandar dê kûçk û xizmetkar û bendeyêd xwe ji dest den. Hemî bend û stem lêkirî dê azad bin û ew bi xwe dê bine berpirsên çarenivîsê xwe.

Belê jiyê wî negehiştê û wî nedît. Lê ev rike hinê di wê rojê de û hinê rastiyê bi çavê di xwe dibîne. Jêdbît bîra gelek kesê ji hewa bihêtin. Demê xelk verê komd bû ji bo kirîn û firotina bendeyan. Rojekê ji wan roja zarokekî biçîk hate firotin wek bende û navê yî Yûsif bû. Belê evro ev zarokê bende ser werê Misrê ye û xelk rêzeka mezin lê digirin. Gelê xelkî gelekî ji hewa wê rojê diviya Yozersîvî bikirin û bibine xwedanê di wî. Belê ponûke, ew xudonê wehemiyo ye. Erê, it rojekê de potî varî ev zarokê henê kirî bo, belê nûke. Tu dibînî ew yê bo tolazekê berkevtî û em hemî yê dikirîn. Eger hîngê min zanî ba di holeyê te he, min ne pêlav mî te sax, da bi destê xwe wî kujim. Ev guhorîn û rîdanê ti hatine rîdan ji hezkirina wî ne, yê ku heza wê ser heza hemî çêkiriyê di wî dikevît. Belê po heta nûke, min hez di pindê nekiriye ka ez bendeyê wî me, yan jî ew xudonê min e.

Ji bo hindê eda we ji bend û zincîrîtî û zersîfî û desthilata Misirê rizgar kem. Ew xelkê bi bendatiya Xwedayê ê kane evroke razî bûyn.